The Brand New Day Show is presented by KFC, We Like It! Bon siman telibidente, awe den The Brand New Day Show nos tin un tiki informashon di best of the best en es Wendell Mercelina Junior, un hoben politico y embahador t'ey como nos invitado di honor awe. Y claro un tiki beauty and fashion, are you ready? It's Monday baby, let's go! Felipidente felis siman bo mes asina ki nos tin ku kuminsá nos siman kon pura risa riendo nos sa ku tin bia you know de struggle is real but you know we have to laugh and I'm always the first one to laugh at myself first and if you're not laughing with me I'm gonna ask you bon ki falta bo bon ta mira mi ta riendo mi mesa hari ku mi. Bes hopi had a great weekend hopi actividad hopi actividad anto si gon e siman aki ta bai bo mester nos a punch chip chip chip duna bo nan tur paso ta hopi cos mi mester a cuadra con I only have one hour and sometimes I have so much to talk talk talk talk talk hey let's do the drill let's do the drill are you ready stand up stand up let's go.

Eso depende de ti. Para recibi nuestra reflexion diaria escriba nos por WhatsApp al mas uno siete ocho siete dos cuatro ocho setenta y dos treinta y seis. Gracias Sally, gracias Sylvie, thank you for those beautiful words and I gotta keep it moving because I have a guest this morning and you know again when I meet up with people that like to talk as much as I do I have to keep the show rolling of not Jenny mi ta keda rolling rolling rolling rolling.

with using that water for commercial and domestic use. I wouldn't I wouldn't like to make no tea with that water. And I would I wouldn't like to make no coffee with that water. You know, it's just like falling in the pot. I don't um, min sa, pero mi te bai hasi research paso aparentemente esa ki ta un kos normal ku nan ta tra e e collection basins nan e a min sa. But I gotta check that out how clean that thing is for domestic use. Maybe wash your clothes, water your plants in your yard, but I don't know. I don't know. But you know, Let's move it along because I only have a few minutes here. And sticking with Stacia, uh, Easter nan best, I'm just gonna switch it really quick to Papiamento. Easter nan best uh, di Stacia, Stacia, Stacia, Stacia. Uh, también nan te recibí material nan pa school nan uh, for di Holanda. Uh, esa kita pa speelplaats nan, na e school nan, enseñanza di fundeshi i uh, también pa naschoolse opvang. Mm -hmm.

Pasa na salida internacional number uno. Un duracion di vuelo di oras di beyesa. Comparo pra productonan di Alemania. Productonan Spañol. Hulandes. Merikano, i pa kabei Brazil, Peru, Moroko i Malaysia. Lucky Cosmetics, un vuelo plasentero na kaminda pa bo shelu di beyesa. The Brand New Day Show is brought to you in part by La Hacienda de Olivia Plantation, Scherpenheuvel, Curaçao. Visit their Facebook page for more information on activities. La Hacienda de Olivia, more than just a plantation.

Televidente bon bini den nos segmento di moda. Anto ya mi tin un di e bunita blusanan obtenibel aya na Mister and Miss Exclusive. Kòrda riba nan special. Si bo ta kumpra un blusa.

na diferente coló tambe bo por mix and match cu tur e blusanan great obtenible aya na Mister and Miss Exclusive. Corda! Djadomingo for di dies hor nan ta habri tanto Saliña como na Santa Maria y corda esun na Santa Maria na Saliña el a muda djis den banda di caminda cu e tabata ta si bo ta buscando ta unda nan a muda den e ya cariñosamente yama e hanchi macaco. Pues nan ta torna bon curso noit si dje es por ta bo ta bai nan ta bo ta haña diferente ideanan di combinacion pero nos ta percura pa nos por mustra bo tur tur cos sea pa concierto curso noit si dje pa cualke evento of actividad cu lo bo por tin ta nan Mister and Miss Exclusive pasobra nan ta hinca bo den style.

And if it's in the afternoon, hey, good afternoon, how did your day go? Thank you for watching us this afternoon. Hey, bo enjoy mi, mi beautiful blouse. Esaki pa mi ta un throwback, koso mi ta kòrda wen mi ta chikí mi ta tin e kosnan, bo mi sa all that is old is new again. Anto esaki ta algu great tambe. Ku bo sa bo por bai ayina Mister and Miss Exclusive pa wak si bo ta hook boself up algu pa Curaçao North Sea Jazz. Pero mi sa, basta papia tur e kos chikí chikí paso awor aki e momentu a yega, I have him all to myself.

Anto ya un saludo pa tur e televidentenan ku ta wak nos. Mi ke sa nan ta disfruta hopi, no? Sí, sí, nan ta disfruta masha hopi mes, especially nan gusta e djalunanan, ku ora mi tin mi invitadonan di honor, my vip guest. Bo wenda bo mester, ami gusta papia, mi ke pick bo brain, bo ta un persona ku vanaf praktikamente dag ein ku mi ta na televishon mi ta sigui bo for di The Wen Show, bin ariba awor aki, you know, mi ta follow bo. pero kort asina e siñu hende nunka no a tende di bo òf bo sa a skucha bo papia. Ken ta Gwendel Mercelina Junior i kiko e ta para p'e? Gwendel Mercelina Junior, mi nen semper mi ta bisa tur hende pasá no, Google. Si. Ku e Google. Ei balak, bo sa mi ta tin e pasan ku Google Ku e Google. algun kosnan chikitu, No, pasobra Gwen- it's so much, no? Sí, no. Gwendel ta un kabayero di trinta i un aña di edat awor aki. Um un gai di famia. E kos mas prinsipal ku mi ta para p'e ta ku mi sa ku mi propósito di bida ta servisio pa humanidat. Anto mi ta purba di ferfele lo mas ku ta posibel ku tur lokual ku mi ta hasi. Aktualmente mi ta un empresario kreativo. Mi ta desaroyá mi mes hopi komo un lider. Mi tin un fundashon ya kaba, nos ta bai kumpli, ta kaminda pa dies aña binti binti. We Lead Foundation, mi ta embahador di One Young World, ku ta un plataforma internashonal di lidernan, ya kaba for di dos mil un dos mil diesun. Anto mi ta politico. Mi ta politico, awo ki politico independiente, pero mi ta kere no hopi mas independiente. Mirando e scenario, bo tin cu, sa, bo tin cu calcula bo stapnan, of calcula por tanto a sona bon palabra, pero bo tin cu haci e stapnan corecto n'e momento corecto. Awor, bo ta forma, bo a menciona bo We Lead Foundation, anto e one Young World Organization. Bo ta miembro di hopi organisashonnan internashonal, the first youth parliament president at kil entonces ora esei a kuminsá aki di Kòrsou. Ta kiko ta e kosnan ku bo a siña atraves di e organisashonnan internashonal anto siendo den e youth parliament? di el e prome youth parliament di Kòrsou at kil entonces. Gosa, mi ta kere, den mi kaso hopi bia ta paso mi mama ta un hende ku ta hopi aktivo, anto el a hinka nos, ami i mi ruman muhé, nos ta doso, te ainda kuminsá. Bo no sa nunka, anto ta den sorpresa. Futuro pa Tamaré, wak Tamaré no ta riba bo kabes. No, no, mi tata tambe ta bon mucha, pero e. Nos a lanta den hopi aktivo den hopi kos kani deporte etc. Te na momento ku por ehèmpel mi ta tin mi problema ku wowo ku fitirigo e ta hopi otro pero nos a lanta den hopi organisashon anto mas mi a bira grandi mi a realisá ku mi tin ègt un pashon polítiko laga nos a mester na un kos ta persiguí dus tur mi organisashonnan ku mi a kuminsá forma parti di dje JCI, Toastmaster despues Parlamento Jubenil. Leo club, bo sigui menshoná, pero ora ku bo a mira mi di no, bo tin ku branch out, pasobra bo no por keda tira bo apel den un makutu so. Anto bo ta realisá ku Kòrsou ta keda un isla chikitu. Anto bo tin ku realisá ku si por al bo tin sierto ambishonnan ku bo sa bo ta mira kosnan otro hopi diplomátiko, bo ke tin un karera tambe internashonal. Ta bon pa bo por semper tin e espasio pa amplia bo konosementu ku diferente otro tipo di bista, anto pa bo realisa tambe di berdad ku bo ta forma parti di un hoya. Pasobra esei ta pone bo semper realisa ku ey, nos ta mas bon ku nos ta pensa. Esei mi ke puntra bo, pasobra ora bo ta bo ta interkambia anto biaha tambe, pasobra tin diferente momentu ku ora bo ta forma parti di organisashonnan internashonal bo tin ku bai sierto seminario, baienkomsten, etsetera. Other issues, pasobra bo a menciona cu nos ta bon, mas bon cu nos ta kere, ta kico ta e cosnan, e issuesnan, are they worldwide issues about di e hobennan, e paisnan of bo ta bisa Jesús e hmmm danki Dios nos no tin esey aki na corsou of oh my goodness nos tin esaki na corsou anto wak con nan ta andando of

Amo ta wak den Reino ta purba di tin e SDG goalsnan ei, pero no tur ora bo ta mira implementá den nos, laga nos bisa regerakordonan. Pero hopi kos tin algo en komun, un kos ku por ta pa nos no ta mir'é pero e ta afektá nos tur dia, ku ta climate change. Ya, ey that thing is it's real no, a mi tin años anto concierto lidernan di cierto paisnan. Nos ta wak e leu, nos ta wak e leu, pero e cos ta asina mas cerca cu nos ta pensa, sargasm, ta un cos cu ta yega asina cerca di nos, pero bo ta tene nos papel pi dje? No. Cuanto hende ta yuda? Cuanto hende ta. Un rato na Boneiru nos a trece. Boneiru si, Boneiru ta un tiki mas activo, pero ainda Boneiru tambe tin mester di volunteers pa caba di develop, bo sa, pa, so. Semper nos tin hopi tiki mankracht pa por handel ku e problema mundial aki. Pasobra esnan ku ta okashoné mes ta leu fen kas. Presis, ta leu fen kas. Awor aki e nivel di awa ta bai subi. Nos ta, laga nos wak, nos ta djis ku e ehèmpel Handelskade. Handelskade nan a kaba esplika nos tin manera trinta sentimeter di diferensha for di awa. Pero tin, tin. Ta un lineal sho nan, ta un lineal. Tin papia ku nivel di awa ta bai subi pa un meter i mei. Kiko ta bai pasa ku nos? Ku e diferensha? Nos ta kuminsá mira tur kaminda rònt di mundu, pero nos ta pensa e hopi leu efikas. Te ora nos ta mira e kalor. Tell me about it dan. E kalor aki, mundu a registrá juli komo e luna di mas calor den historia. Stibí di Midit Weer, no? Sí. Anto nos, nos como aki banda no a conoce luna di mas calor ainda, No. cu ta september. Sí, sí. Dus, bo, ta- bo sa, bo, bo tin cu keda semper aware, anto plataformanan asina aki ta pone bo semper ta sharp. Ja. Bo sa, bo ta keda echt skerpi riba e puntonan, kico ta e cosnan cu am, abo tambe por haci pa keda tene bo hendenan bay riba diferente topiconan. Awo papiando di di di scherpie bo a menciona tambe aspiracionnan politico mi ta contento cu bo a menciona esey ta super super orguyoso di cada un hoben cu tin e tipo di aspiracionnan aki pasobra mi ta kere cu Nos mester tin un generashon nobo di polítiko, laga nos bisa, paso the issues of the our harde no ta e ishesnan di e new generation aki, so you know we really gotta, you know, we need. P'or sigur nos no por sigui solushoná nan manera. Exactly, mane antes. Anto bo a drenta e bukinan di historia aki di Parlamento na Kòrsou komo e hoben ku a risibí mas tantu voto pa komo hoben. Kiko ta e mes ora bo ta kampañá bo tin bo bo kosnan ku ta preokupá bo kosnan ku bo ke mira anto kiko tantu ta sigui ta e ishunan ku bo pa ku pais Kòrsou? Edukashon, edukashon se ta e e e e main tin, a mi a bisa si ami ta un tipo di polítiko ku òf komo hende mes mi ta asina mi a bisa asina mi ta kere den un polítika transformativo anto mi ta un hende ku semper a sòru pa ta transformativo tambe dentro lokual ku bo ta hasi. Anto esei ta pa krea hendenan nobo, lidernan nobo. Anto mi vishon ta ku mi ta drenta politika lokal pa diesocho aña. Tres aña bai tra'i lomba kaba. Yes, fifteen more to go. Fifteen more to go. Anto mi ta mi ta pidi pa mi keda e mesun authentic self aki. Pasobra politika. ta toxic y nos ta mir'e, nos ta experienciand'e. E ta asina toxico pasobra poder ta cambia hende y tin asina tanto cos patras di e payasonan manera ami den e circo, pasobra esey mi ta acepta. Un politico, si bo tin cu cue pa hende comprende, ta manera un payaso den e circo, e no ta dueño dje circo. No. E ta esun ku ta pone e públiko hari, anto sòru pa tene entretené nan, duna nan e struktura pa nan por komprondé. Pero tin doñonan di sirko tambe. Anto tin polítiko ku por ta doño di sirko, pero e ta un kos ku ta hende. Anto e kos ei ta kos fasinante pa mi. E mihó manera ku bo por yega na kambio palpabel. Pa hende su struktura, su manera di biba, su vishon, komo ehèmpel ta den polítika. It spijt me, si bo no mishi ku polítika, polítika ta mishi ku bo. Nos por ninga, nos por bisa, no, tin ke ta den polítika. Pero polítika ta mishi ku nos hasta den nos saku. Ke mende? Anto e vishon ku mi ta mira ku si. Nos, of at least si e pueblo gusta un politico diferente cu ke mantene su forma autentico, e lo bin. Locual cu tin cu pasa, lo pasa. Ma hé, hopi bes, pero, of e dos besnan cu a participa, pero e tabata ta tempo suficiente pa mi por a crece, pa mi por a realisa. E momento perfecto no a yega ainda. Exactamente. Pero e semper bay, bo tin cu keda agradecido, anto mustra e diferencia hasta siendo manera e forma cu e comunidad a scoge pa bo. Pasobra e comunidad a bini ta wordo educa di scoge den un cierto rango. Tin structuranan cu a siña nos cu ah no, ta asina aki nos tin cu vota. Nos tin cu vota e persoan cu ta grita mas duro. Nos tin cu kere den. So semper famia ta tal color. Esun cu regala mi cos por nada. Exactly, si. Anto einan, anto E tipo di polítika aki tambe ta klonifikando su mes den e generashon nobo. Pero bo tin ku sòru pa bo keda mustra e diferensha, anto bi transformative, ta mas e kambio di bèrdat ku hende ta komprondé ku e esensia no ta ora mi bai pidi un kos pòrnada anto haña pa mi vota p'e, Pero ta bai pa esencia cu e hende aki a yuda pa mi por tin un mijo educacion, mi tin un mijo structura di biba, mi tin un mijo manera cu mi generacion cu ta sigui mi por tin un mijo lugar pa biba cu ami a biba den. Cu su eshusnan ta mesun eshusnan cu cuarenta aña pasa ta tey. Nos ta discuti riba e mesun topiconan. Anto. E nan bo ta realisa, um, no, bo tin cu ta otro. Bo mester, si di berdad bo ta kere cu bo tin un propósito den e caminda aki, ta e cambio. No papia su di ta e cambio, gewoon haci e cos otro. Bo a menciona educacion, no? Kico bo ta kere Ya, ami tin mi opinion over di di edukashon, ento e manera ku nos ta eduká por sa formal, e formal education por sa di zero te por sa, tambe a kambia. Mi no ta tribi di bisa ku el a kambia pa bon ni pa malu, pero e manera kon nos ta duna nos yunan edukashonnan formal den banki di skol tambe tin ku pasador di algun kambionan. Unda bo ta kere el a bai robes den nos edukashon formal? Paso, ta kap ta kòrta unda na bo bo pensamentu òf na bo bo bo bo opinion edukashon a kuminsá ku kada bia ta tur aña di nobo e ta e mesun e mesun kosnan di binti aña pasá ta keda subi riba mesa? Unda na bo opinion Nos a drop the ball, laga nos bisa. Nos a drop the ball, mi ta kere na momento di laga sierto structuranan keda cu nos a mira caba cu no ta funciona den e twenty first century. Te men ora cu nos ta papiando cu ainda nos ta mira educacion un tiki manera negoshi. Pasobra e mihó skolnan ku tin e mihó posibilidatnan, ku eingelik nos ta piano riba papel, tur hende mester haña e mesun tipo di edukashon, pero bo ta mira e diferensha kardinal ku ora e grupito aki ta na e skol aki, anto e grupito aya. Anto e ta negoshi nos ta hasiendo. Na momentu ku bo ta haña un skol no tin e mesun tipo di formato.

purba di desaroyá e twenty first century skillsnan, e kos ta resilience. Laga nos traha riba resistensia pa nos pa nos pa nos muchanan, pasobra e ora ei bo ta bira sostenibel. Pasobra e ora ei e kos ta kambia outomátikamente bo ta duna e espasio tambe pa edukashon por ta manera un hopi hende ta mira e stress bòlnan kere ku ta pero si ku bo ta apsorbá kos pero tambe ku bo ta mira kiko e. Partisipativo. Nan ka bira mas partisipativo. Muchu nos a keda ku grandi tin rason, mucha no. Te men ainda ta den sistema di edukashon. Ki ora e mucha ta haña partisipashon real den su mes sistema ku e ke? Esei ta e manera ku nos ta papia di twenty first century skills. Anto ya, nos ta spera ku nos por keda duna un granito sigur pa yuda trese na e kambio ei. Souiso enseñansa Nan ta bisa bo enton a mester di sèn. Sèn no ta kaba nunka. Pero kreatividat tambe nunka no tin mas di bai pèrdí pa motibu ku no tin sèn. Pasobra bo tin ku disidí kiko ta bira e prioridat. Ku bo ke finansas promé òf bo ke balor promé, e moral, e ethics. E kosnan ei no ta sèn ta yuda bo ku nan. Bo ta sinti ku. A traves di e añanan, ya e tres añanan, ta hopi hende ta papia di bo sa hustamente e tipo di cosnan ta nan ta bezig ta piscando, buscando e formula pa por yega bo sa trek cierto cosnan rek sin nos a niun dede riba niun gobierno na turno. Bo ta kere cu mi kes ami mes ta contesta e pregunta cu ta contestando pasobra Ya, kiko a tin ku sosodé pa tur nos? E e environment, toxic environment paso wa nos tur konosé hende ku ora nan ta kampañá, nan ta komber bo ta kombersando ku nan bo sa nan tin asina tantu idea, asina tantu vishon, anto ora nan drenta den e e pool ei ku parlamentarionan, otro politiconan tin mia bo no ta rekonosé nan. Dus tur e kosnan ku di nan kurashon Nan ke hasi pa e pueblo aki pero tin cierto cos nan ta stroba nan, nan ta bira just another MP, member of parliament ta sinta ta go with the flow cu e otro piscanan. Um, I don't know, esey ta... Kico tin cu sosode cu... Transparencia. Transparencia. Ami ta mira no atrobe bo ta bibano den nos ta dos mil diesnuebe transparencia bira un cos cu hasta si bo no tine nan ta haci'e pa bo pasobra e mundo digitaliza a bira anto pa bo bo mester ahead kiaman. Prome ke hende a haya chance di bin saca tur locual cu bo tin of cu bo sa mester hani, nos si bo no tin pica tira prome piedra. Pero sor pa bo ta transparente den forma hende mester mira e diferencia tambe cu bo tin cu separa e issue for their man. Anto nos ta bruando tur eseynan, anto nos ta keda sin mira berdad kico ta e issue. Anto nos ta bruscando tur tipo di otro cos pa bati otro sin wak e realidad mes. Pero transparencia ta e key. Pasobra te sí ta bai yuda pa nos por realisá anó esaki ta e kos ku nos tin ku handle ku ne. Ku abo ke sigui riba bo tur, alá. Pero mi sa ku e hendenan ta komprondé mi, pasobra mi ta transparente ku e informashon ku mi a duna nan. Si mi a faya, mi a faya, akseptá ku mi a faya. Nos no por, nos no por ninga. Ta asina hopi kaso. Ami ta kohe djis ehèmpel di Fafik, por ehèmpel, ku e orguyo. ku nos ta hèndel lubidando riba un grupito ku ta ser afektá asina grandi, bo no por trata hende manera kos. Anto, mi tin ku mi tin ku bai un break awor aki paso nos tin ku bin bèk riba esei, paso esei ta aumenta un hot potato ku mi tin ku kòmbersá un dos kosnan ku guendemeselina junior. Ey guys I gotta take a quick break. E Jenny mantené e break ei kòrt i mas kòrtiku ku bo por, paso nos tin hopi kos pa nos kòmbèrsá. Nos ta laga keda na e parti di Fèfè paso tin yen pita pita kosnan tambe ku nos tin ku agregá na esei. Bai bo bin.

Trankil, no worry, e twister aki ta finger-licking good! Get your twister pack at KFC for only nine fifty, nege vijftig, nueve cincuenta! One twister y un soft drink pa solamente nueve cincuenta! Twister pack di KFC, it's finger-licking good! Danki pa keda ku nos libidente un mes na mesora. Nos ta pick it up where we left off, eh, the big F, mhm, eh, fifik. Anto pa mi agrega pa nos por, um, um, inkopera dos, dos kos ku tog a, a, a afekta tambe. Durante di e conmemoracion di dia diesiete di augustus tambe ta tin e hoben muy tueun tambe eynan si homonden cu Timothy Woods anto prome cu nos a bay on nos tabata conversando tambe henter e situacion e lo menciona cu Tula no ta su heroe e ponencianan un di e ponencianan E bang bek pa fefek no mi ta kere anto ma bisa bo tambe ku mi ke esei hende no a get the point di e hobennan aki no bo ultimo palabra no ta trata hende asi nei pick it up from there pa mi. Nos no por trata hende asi nei berdad nos no por trata hende mene kos anto nos ta kere ku a no ta asina fasil bo ta hisa bu ta kambia berdad e struktura ei. ta tin problemanan hopi serio. I te ainda, pasobra e FEFEC ta existi ainda, pero awoa kel a bira mas karkas, ku e ta un movementu. E intenshon di FEFEC ta tremendo. E ehekushon dor di e grandinan mes a faya, kreando debenan ku no ta e studiantenan, no ta e hobennan su falta. Pasobra nan ta paga, nan ta paga nan. Si no nan ta sigui. Presis. E. E modus cu tambe a hinca un SBO pa yuda, facilita, etc. Tambe ta un bon manera, pero e tur e cosnan ey mester a cana na un forma mucho mas transparente y structura. There we go again, transparente. Tende palabra transparente. Pasobra transparencia ta haci hopi falta riba esnan chikitu manera nos tin aki. Anto mi ta haya cu hasta si bo sa, bo sa bon bon kico bo ta haciendo, pero door cu. Bo sa con ta trece dilanti, bo no ta transparente of bo tin bo bo lento, mi ta por bo tin bo monkey moves nan mi no sa, pero e por hasta crea un percepcion cu ata e koi e koi no koi ta straño e tin un cos ta scondi einan. Anto einan bo ta bay haya chance cu un hende ta crea asina tanto bon boshi asina pasobra nan ta haya oportunidad di oro, anto e koi nos ta mirando den politica tur hende ta haya un oportunidad di oro pa bay crea un bon boshi nos ta mira e haya nou etcetera, dus bo. tin kosnan sin nodi ta bira un eshú. Pero e mesun situashon ei, ami por a komprendé e doló di e hobennan. No solamente pasobra mi a forma parti di e organisashon, duna lès, etcétera, pero mi a mi konosé e hobennan. Anto na momentu ku mi a mira e kos ku tabata pasa, esei a pone ku mi a bai yuda nan. Ku mi tabata tei, mi a habri mi kurason, mi alma, mi tabata hopi transparente ku nan, pasobra hende ta mira awendia manera ta polítiko ta un kos, e ta bin buska. No ta tur polítiko ta mes kos. So, ami promé ku mi ta polítiko mi ta hende, anto mi ta tei kaba. Dus, bo ta purba di. yuda nan pa a por a shape e lucha pa e keda pa e kousa prinsipal. Pasobra e grandinan hopi fásil a bini pa bo hiba e lucha un otro kaminda, pa hibringa otro agendanan. Sí, sí, pero danki Dios nan tabata ojo e pelau nan a pone úp han trèm riba e kos ei. Mester a hasié. Anto e por, anto asina obvio, no? Ku bo ta mira bon. Punta, Ki ta pasando? Wake up! Anto dor bo woke. Pues nan a mira, anto nan a. So e nan, ora bo ta rondona bo mes ku hendenan, sigur ku ta safe enough pa kuidá bo, bo ta sié. Pero kada ken a hiba nan kaminda. Anto un kos ku nos a primintí, ma papia ku nan nos a primintí ta, si skol ke da abrí un aña mas, sigur tur e kuater luchadónan ku ta Reyes, Leuteria, Mutueel, Kool Woods mester kaba perfekto. dos a kaba. Enton p'e dosnan i tambe mi tabata tei na graduashon. E dos otronan, ta nèt e dos otronan ku a hiba palabra na dia di konmemorashon di Dia di Lucha pa Libertat. Nan forma di a trese e kos ta nan doló òf nan sa papia di Mutuel. Pasobra mi por papia di Woods, Woods a pasa e maik. Woods no a papia i Mutuel no a papia pa Woods. Mutuel a papia pa Mutuel. El a bisa tambe na final, Lon Mutuel bai. Hende tin ku komprondé ku ta doló so a papia. No ta no ta so e ta e ta bisa sierto kosnan ku pa ami mes el a duel mi pasobra ami ta un hende ku a bai ku nan despues di lucha di Tula tur e kamindanan pa konmemorá e lucha di lucha pa libertat pa mustra nan cu no ta e lucha di Fefric so ta tin, ta tin mas lucha. Pero cada quien ta tuma e cos otro, cada quien ta mira e cosnan otro, y crecemento ta haci bo otro. Anto enanan el a du papia di hopi dolornan cu nos tin den nos comunidad, pasobra e hobennan a bira den un survival mode. Sí. Anto ora bo drenta e survival mode no, nada no ta, no ta. Material. Sí, anto. Material so ta importante. Sí, bo comprende? Anto. Mi ta komprondé paso wak, el a kai mane un baranka bèrdat. Mi di, oh my God, despues mi di Marisa, wait, hold up, you know, listen, listen to, The pain. listen to the pain. Anto hopi bia nos no ta hasi esei. Anto hopi di nos ta djis tende un par di palabra den hòt, a kon ki kon. Pero m'a ègt mi di oh my God, m'a keda un un un wak otro hende nan kara, mi di listen to the pain. Anto mi ta komprondé paso e mesun. forsanan, manera mi ta bisa mi no ke yam'é, mi esaki mi yam'é, e mesun forsanan ku a let down Tula ku tur su su luchadónan, e freedom fighters, akel entonses a let down e hóbennan aki, a let down mas hende den nos komunidat. It's the same structure, it's the same system. It's the same system. Ta solamente atrobe sklabitut a trese asina tantu rikesa pa un parti. Na momento cu mester a aboli esaki, mester a crea otro tipo di sclavitud pa sobrevivi. Anto e sistema economico a bira e sclavitud moderno, cu nos tur ta keda den rat race tra pa. Si, pa survive, pa survive. Awor, Luisa, e bochi aki ta cansa mi, hombre, e bochi aki ta cansa mi. Awor, bo tambe tabata un orador. durante di e evento ei pero un kos ku mi ta kere ta keda den hende su memoria ta e dia ku bo a subi na e mikrofon e komemorashon di sinkuenta aña trinta di mei ma ripará tambe ku hopi bia wak e sistem o hueva e awagardanan ta purbando di involukrá e hobennan pa por sinti anto haña un pòls riba kiko ta pasando bou di e hóbennan. Bosnan ta vosiferá, abo ta vosiferá, mucha bes nos tur nos hóbennan pa kualke kos ku tin ku nan haña oportunidat. Good job, big up to nos youthsnan paso bosnan ta papiando, bosnan ta vosiferando. Pero ami no sa, I don't know if people are listening, e awakardesin nan ta skucha wak. Amo a tuma un rato mi di, wait, hold up. Listen, listen to the pain, listen kiko echt e ta bisando, active listening, pero bo ta sinti ku e bos di nos hóbennan e ta yegando? Yegando ta un palabra, manera pa bisa yegando, e yega. Bo sa bai sichu. Yegando. E ta yega kaminda den ku yega. Mi ta keda kere ku kada sistema lo bai purifiká su mes. E bon ta ku bo ta haña un oportunidat, pero ora bo haña un oportunidat bo tin hasi bon uso di dje. Ami ta un hende ku mi ta profundisá mi mes. Mi ta sòru pa buska tra un research. Mi ta, ke mi a anima studia medio di komunikashon, ke mi a, mi ta hasi mi máksimo esfuerso pa ora mi hasi algu mi no papia pa mi so. E mester tin draagvlak. E mester tin mas oido. Anto e en realidad e sistema ta pone cu hende ta scucha bo por ta e momento ey, pero e accionnan ta keda na mi responsabilidad. Pasobra mi por papia, pero ami tambe tin cu yinki acciona. Esey ami ta pone riba mi responsabilidad. Pasobra si mi ta djis papia pa papia mi ta bira mes cos cu e grandinan. Pasobra e grandinan a papia años y años, ey a keda papia y te ayina nan ta papiando, pero. Ami ta riba riparando tambe mi tambe ta bai forma parti dje grandi nan. No si no ta yong pa semper. Si bo no ke bira bieu muri yong. Ke men. Ya, telo, ya. Si toch? Ke men. Word, ya. Mi mi mi tambe tin ku realisa ku a no of mi ta step up mi plate muchu mas riye. Pero sòru tambe pa bo keda sostenibel, pa bo krea lidernan nobo, pa bo por mira e diferensha anto pa na momentu ku e otro esnan mas hoben Duna nan bos. No skucha so. Hasi akshon ku nan palabranan. Duna nan atrobe e inklusividat. Igualdat tambe ta inklusividat di generashon. No ta bai solamente pasobra ta pensa un nò. E ta ban pa nos ban. Esei ta yuda un pensamentu diverso ta pone ku nos ta avansá. No, fantástiko. E bo ta kere ku nos ta bai, nos ta menshoná e Sustainable Goals binti binti trinta, ta faltando dies ai, pasobra e aña aki a kaba kaba. E bo ta kere ku, anto un kos ku mi a bisa un otro un hoben dinámiko, Gilberto Moreshaw, ku mi mi mi mi preokupashon di mas grandi pa e next thirty years ku nos ta bai yega na un generashon ku tin otro pensamentu, who won't be doing the same things that we were doing, dus, o sea, dat e e e world citizen ku ta mira kosnan mas riba nos tur e inclusion anto nan ta wak bek riba nos nan ta bisa what the heck were they thinking esei ta mi preokupashon I don't mi ta mi ta sinti ku nan ta hari nos. Pero nos tambe hari por ta esun riba nos. No true. Si True. bo komprende ke men ese ta mundu Si. ese ta mundu ese ta humanidat humanidat lo keda demostra ku kobon e e e mester purifiká su mes e mes ta sòru Tin sierto problemanan si pa nos. Problema di refineria ta un issue cual ami ta bisa eigenlijk ke no mester ta un issue paso binti aña pasá nos tata sa ke ta bay sera. Ok, bo comprende dus shame on us. Shame completely on us. Anto nos no mester a warda yega e momento aki pero pa. Aki dies ai men e hobennan ku a bira kaba trinta ai, ora ami a yega kuarenta tin un otro pensamentu. Yes, hopefully, hopefully tur e konakien no ta scare dem di keda persistente manera abo a keda persistent. Climate change ta bai tin un otro efekto pa aki dies ai kaba. Nos a mira e kos ku ta pasa na Amazone. Hen no, anto e media no a papia manera no a papia di Nostradamus. No, no, anto keda pendiente paso mañan eh, cu Dios ke den eh, Caribbean Update, mi ta bai tin henter un cos over di e cos ey, paso mi tin hopi ai, cuanto ai mi ta na television? Ocho, nuebe, mi sa nuebe ai, anto ta nuebe ai eh, mi ta papia, mi ta puba supla, anto universo no, ora e cuminsa fluister bo tin cu scucha, paso si no e baranki piedra ta bin riba bo, anto then it's too late. Oh my God, bye bye, tot ziens. So, ya. Wendel mi ta mi tin tres minut pa mi por sera e programa kompletu mi ta sede un i mei nos ta kape un mi un i mei pa bo un i mei pa mi bo sa no meritza ma mi nen a bisa bo mi kasa nos pensá den ku botri biña pa nos bebe chir's meinta o ke dor ke ta muchu meinta di djaluna nos no na hulanda ta tardi enton somewhere ta anochi si bo tin razon pero e ta importante ku nos ta trese un granito bo a menshona un nòmber tambe hoy ku mi. ta haya importante Gilberto Morishaw um, bota tin también Noel Gil Pinedo, basa gente, jovennan, que ta queda demostrar que nos jovennan Caribbean yes. champions, que ta ahora que, mm. mira que nos está creando diferente líder nan, pero nos mester doen na e tools nan, yes, e right tools nan. take care of them, you know? Precies, pa sobra, si no nos no por wak na lo así mio pa nos. Então, aunque tim ya bota sinti ku, nende bisa tem mi tem yo en wak pa mi, okay, yes, pero agora ki bo por Please we really emitá e goosebumps paso echt we need to really take care of these people, these kids. Kon por laga pasobra nos no por lubida riba nan anto awor ki Gilberto mes Willy ta pensando un proyekto pa hala anto sindikato di studiante efektonan di FEFEC a yuda pa Pasá paso bo tin ku bira bo tin ku bira un kos sostenibel tambe no solamente mas rabia asuntra. No, pero crea un cos cu ta bay bira un plataforma tambe pa e studiantenan por tin forsa. Anto den ley, no solamente djis pa bisa algo. Anto bira mas proactivo. Um, anto sigur, den mi carera politico mi ta spera mi bay tuma decisionnan corecto, n'e momento corecto pa e next stepsnan. Anto, tur hende mester tin no solamente pasenshi, pero keda skerpi. Dus tene ami tambe skerpi. Por fabor, manera abo ta hasi tur tempu, keda tene mi skerpi mas. Ku tin anda bin serka pa bo konta mi esaki kon nos ta yega kinan. Anto tin speransa semper. Paso kere mi ku si e mundu aki tin ku bai nos lo lanta komo sas un otro kaminda. Ke men di sigur, sigur Milky Way ta asina grandi, universo ta asina grandi ku nos tin ku keda ku e speransa ku nos tei. Anto lokual ku nos laga mester ta mihó ku ayera. Anto sostenibel pa e keda bai.

Nan ta riba un nivou international, global level, global thinking because we only got one world we gotta take care of it, we only have you know our kids, our youth we really need to take care of them and kudos to you on your different islands if you in some form of a other you know you're woke and you're realizing what's coming in the next ten, twenty, thirty years. And keep doing what you're doing, don't be discouraged because you know we gotta keep moving, we gotta keep moving, we gotta keep moving because we can't continue the way that we're continuing. Mundo a habri, no tin, there are no more borders in this world, so we gotta keep moving. Eh, Shonan, danki eh, ku eh, boson a sintonisa e djaluna mainta aki. Mesa, ta kumienso di un siman Guarda bo, nos tin cu cuida otro paso we're on an island but no man is an island mina I love you you know I love you anto ey nos tin cu manda un saludo pa Jenny Jenny we love you Misti bo falta Jenny. Ey shownan I gotta go ayo bon siman corda mañan cu otro brand new day show a traves di bo Dutch Caribbean TV tur bo otro plataformanan esun favorito di bo.